Wot en ma an awoto kono Congo, kono South Sudan, kono Kenya, kono Tanzania, kono Zanzibar, kono kwene. Wot en ma an awoto kwigi ni weng. Kit ma nongo an adok adwoko kwede lok botwu ni ngo muweko an atye ka a adonyo i country moni, adonyo i country moni, adok tung kweni. Tyen lok ma oweko an nongo atye ka wot-ti nongo tye ni ngo?

Lawor maca ma dong an amito dwogo i Uganda ma dong aloko ki jo ma tye i gang kany ma dong kitye ka neno yona me dwogo gang, an dong apenyo ni abidonyo gang kunu nining ma an kany kibedo ka ryema ma pe larre? Jo ma tung bot ladit lobo giwaco ni gin wa yam pe giryema be pe gilubo wa kora. Jo ma obedo ka lubo kora gubedo jo ma loko leb calo an. Dano niye aye obedo ka lubo kori, wan pe ongeyo pingo gibedo ka lubo kori tutwal. Wan gino mo ma in ibalo madii madii directly botwa peke. oweko wan pe walubo kori ba, ento wabedo ka winyone awinya ni in iringo kong idok kwene, iwaco ni kimito maki, iringo idok tung kwene. Ci dong wan bene waoro dano ka roto kor lok-ki ni otim mono kimito makone ada. Ci gin bene gi-confirming ki nongo ni otim kimito makone. Jo ma tye ka ryemo tim-mi bene gitye ki muduku ada. Dong. Ngat mo mapat ki otim pe twero tito wa nying jo teteno ni mito otim aye otito wa nying jo teteno ni ma gitye ka ryeme ni ci wan wa bingeyo jo teteno ni. Ento ka in otim onongo itye ka tamo ni wan wa bedo ka yenyi me aneka ci koi ci peny jo wu ki gang kunu maber gingeyo nga ma obedo ka yenyi. Dong amito waco lokki eni, an ma awinyo lok i ora wa aye lape, akubbe ki dano ma tye i South Sudan, pud kwo ka mitte ni wun bene wunge ki bote lok eni ci wubingeyo. Akubbe ki dano ma tye i South Sudan, dano ma tiyo i system, awaco ni in ba, koyo icit i immigration office, cit i immigration koyo i checking. Ka ce nying an tye i kin wanted list, ce ni immigration check ka nyinga tye i wanted list, jami cito goyo cim dwoko cen wai ni nyingi peke i system, jo ma aneno nyingi tye i system nyingi en en en, in nyingi peke, mono me South Sudan ba immigration me South Sudan, agoyo dok cim bot larema mo. En bedo i border Tanzania. Awaco in kong i checking kong ka nying an nying eni otim Boswick Joyce kong i checking ka tye i system ma ki tye ka yenyo ne on a wanted list. Jal me Tanzania ni waco ni nyiya mo peke i system gin ki tye i immigration ki kome ki checking ki rube. Wa kubbe an wan ki tuku peke Albert. I kare ma dong watye kacel, wawaco ni, 'Kong pe wacak wot ata me cito Uganda. Kong wakubbe ki dano. Wakubbe ki latin Acholi ma tye i immigration i Busia Malaba, mono Uganda and Kenya border. Wakubbe ki latin Acholi kikobo ma tye i immigration. Wawaco ni kong icek in system. Nying boss me ku team tye on a wanted list. Jal-li dwoko ripot ni nyingi mo ma tye i wanted list peke. Nying jo ma watye neno ki kany par ata. Eno dong ojingo cwinya. An dong abino adonyo i Uganda pien wanongo ni from all the border lines immigration nyinga peke i wanted list. Ci dong dwoko wiya lok moni ni ngagi ma dong obedo ka ryemo an ni bele bele bele piti piti piti piti kaka weng-nge.

ka ka mo keken wabedo iye around East Africa onyo Africa, pe tye group mo lutino wa ma gitye i social media ma gitye i WhatsApp groups ma ka i ca ma kitye ka laro lok me politics ci nongo jo mukene piyo piya Wek in itam ni nen calo tye dul mo ma ka gamente okelo wiye ci dul eno-ni romo tyeko loko gamente-o. Peke, pe wek ngat obwoli. Peke. Angweco from ka mo keken to ka mo keken. Angweco kwe. Ngat okonya peke. Jo ma gukonyo an in terms of cente ni, Eni cam kwede, eni cam kwede. Amiti wadwok it ki pwoc ma pe larre. I Ulaya kaca, i diaspora, atye ki dano pyen nino ca awecciwu ni meno calo pe gikato abongwen. But dano abongwen eni ma gitye i diaspora-ni, gucung matek kweda. Actually tye adi i wi lobo ni? Ask you so very well. Actually tye adi? Actually dit dit ma i wi lobo ma pe lare. Laam tye adi? Laam dit ma pe lare. Alu, adola, anga, kuma mutimo ngo. Wek awacci ni kaka lwur dit ma pe lare. ma giwinyo wer pa Otim Bosme, ma gitiyo ki wer pa Otim Bosme me yenyo cente, ma wer pa Otim weko gin gicamo, gigwoko lutinogi, jo ma cato wer pa Otim acatta i tet dit ma pe etemo. Ento i kare ma an apote peko, amito awacciwu ni, Acholi me lobo ma woko gin abongwen keken. Gin abongwen keken en aye gucung kweda ni, ma tin icamo ngo, ma dil icamo ngo. Gin abongwen amito ni adwok twon pwoc mo itgi wek adwok pwoc bot jo nini ma gitye i diaspora. Ki gang kany latin acoda acel tye i South Sudan, latin acoda acel ka kare obiromo an abidongo apwoye but amito apwoye i wi yamo latin acoda acel ma cato wer. cato werwa, ocung kweda i kit me mina cente me acama olo, wani acato gin moni manok bene gang, cabit anyira abino cwale i nino ma kit man kit man, acato jami weni bene dano maro, en lok ducu eni ma in iloko ni bed dong wacat acata kany, olo two ka acato aromo cwalo konyi tye i south Sudan, nyo ca okonya myero adwok bene pwoc. Amito apwoo jo mukene ma tye i Uganda kany ma gubedo ka konyo an ki information ki agwokke i nino ma kuman kuman kuman kitye ka planne me gami ki ka mo kuman kuman giwaco ka kare kikome. Amito apwoowu bene. Pe ber myero arom me lwongo nying dano ento amito awac ni dano abongwen from diaspora gucung kweda pwoc madit. Dano manok ki i Uganda kany i Africa gucung kweda pwoc i komgi Lubanga omiwu gum. Jo mukene ma gubedo ka lego alega pira, Lubanga omed itwu gum. But aneno awac ma nongo atye ka kong ki luding kun awaco ni, Ka in latin lwor, pe iwek ngat mo obwol in, ni nen calo gwok tye i dul mo, ma gwok tye acayi, ma dulle ka gwok in itye ki peko ki gamente, ci dulle gibino kati ka konyi, dul mo ma kit meno pe. Nikwanyo gwok aditi maca kiyubo ayuba ni kiket dul mo obed tye for emergency ni ka latinwa mo nyo lutirowa mo ma gitye ki peko ki lobo Uganda onyo peko ki lobo me East Africa kany ci nongo dul eni konyogi. Nen calo pud kibiyubo dul eno ayuba. Dul-li pe. Gin ma cungo wiya, Acholi pe mito ni in ibed i gamente. Actually dek kabisa. At the same time, ka in itye i opposition ma in itek adada ki kutimo nyo tek i people power ni, actually dok bedo piny gicito gidori yo bot gamente ni yub pa gamente tye ka balle woko ki i lobo actually. Dong nen calo gin ma omyero kitim ene kimak oko, kitweyo oko nyo ka odoko layila kineko oko. Meaning ni luditowa me Acholi eni gipeki ki solution mo i kit me konyo lutinowa ma tye ka kelo complain ni peko tye, peko tye. They don't have solution for the problem but in case in icako doko matek macalo opposition matek kome i caro awinyo ki waci ni oh ngadi ngadi pe ki gen ngadi car dano ngadi car dano but wun wun kaka na acoli ka dano tye i opposition calo an ni kare ma abedo i opposition ma atye matek pien an ka atye ka timo kwan amito atim ma wi lobo nge ni lok ada en en I kare ma atye i opposition, wun ludito acholi eni wubedo piny in a conspiracy, lutela me opposition ki lutela pa gamente gubedo gubedo gubedo piny they conspired against me, kigoyo plan ni ka dong ka dong pe gitwero maka ci gineka, ka dong pe gitwero twale bute ci gineka, dong mono mene ni kitim ne in ni an abed i opposition bene ka atye matek bene ni myero gineka aya. Wun wacci ni, 'Ka an atiyo ki gamente, ci abibedo kwo. I kare ma alokke me tic ki gamente, en wun the same people, opposition leaders murubbe aruba ki lutelo pa gamente ma a i Acholi, dok wubedo piny dok conspiracy dok against an dok. Wuyako kwina, wumayo jamina wek wuyako kwi. Wun pe wumito lutino pa dano obed maber, wumito wun ki lutinowu ki wadiwu keken. Amito awacci in ngat ma itye ka winya, ni ka pe waloko kitwa macalo kaka, ma wamito ni jami mabeco myero obed pi wun keken ki lutinowu, wun ki lutinowu, wun ki wadiwu ki luremuwu keken. Ka pe waloko mentality-ni enoni, wabigamo jo ma lucaro. Pien wan bene dong onongo wakelo wiwa ni pe waiye ni doggolawa olanye, ento mego keken obed ber. Pe waiye ni lwakwa obed marac kun mego keken bedo maber. Oweko wucako plan ni kineko. Amito awac ka maleng ki lutino dwo ni an awoto i East Africa wek pe wek ngat mo obolwu. Gin ma weko an awaci a wek awotte ki i ola eni an adwogo ka maleng. Pien Acholi kacel ki wan leb gimito ni in igago peko ka ka ma in itye iye-ni, ileg cam alega ki botgi, ileg cukul pic alega ki botgi, ileg jami weng alega, in ibed mere laming i wanggi. En omiyi lok me tic ki lutino pa dano. Pol lutela-wa-ni are users. Gimito ni ki exploiting lutino pa dano. Wek gin ebed maber, calo an otim eni, gimito ni an agak ka dar, an otim eni, agak ka lok. Ento gin dong gibedo ka implementing lok ma an aloko-ni, wek dar ma an adar-ni gin ebed ka implementing dong. Gin aye gigeini, gin aye gibenefit-ti. Lienni en aye okelo lok mapol i koma. Matyen weko daa tye i koma matek-ki, pien an akwero ni nobody should exploit me anymore. Ni inong ma dako mito ni otim ogak ka lok, en de elonge i offices ka gamo cente, ni owinyo kit latin odoko kede maber, owinyo atye ka miyo ite tam ni otim kumano. In dong igam cene ki kwoka, in dong igam cene ki adanga, an agam dong ka dange. Lutinona pe okwano, in itye ka culo lutinoni ki cene ma itiyo ki i koma ki nyiya, you are exploiting me, you are taking advantage of family na ma gitye i peko. An awaco ni, no more exploitation of me. oweko akati ka ma ne awaco ni an akutic ki gamente, wek dong jo man ma ginongo cente ki i koma, ginongo cente ki nyinga, ginongo job opportunity and the rest with my name, wek dong gin gucak yenyo ticgi ni atimo bal, okati ka dano dong oger ger mo pien otimo myero pe odugi, ka otimo dugo dong man anaka anaka dok wacamo kwede, otimo myero pe odugi, otimo ka dong ocer lok ni en dugo kineko.

Eni mo, man aye lok ma atamo ni myero alobbe o botwu, ka onongo naka dano bwoyowu ni watye ki dul ma kit man ma obirwenyo i kom gamente pien gamente nen calo pe tye ka marowa. Dul mo pe. In kibwoli i o i buc ni tab. An amito ni gin ma otimme i koma dong pe otimme i komi. Pien an, en ma an aa ki gange onongo atamo ni Acholi bi supporting an ma pe lare. Rallying support Baha'i me onongo ata ma nongo dong pe biyare, nongo dong tye ma jamine dong pe ma romo ecwero bade i kare ma abor kuca wanga dwogo nono. Pe iwek ngat mo obwoli. Dul mo ma kiyubo me laro in ki ka ma in kibimaki kicwali iye pud peke, ka gwok kibiyubone ayuba ni Emergency obed tye group mo for emergency ni ka kimako lutino acholi i demonstration nyo strike ka kimako lutino acholi i caa me kafuyu ci dul mo tye cito ka dorowu otherwise amito awac mere ka maleng ni watye ki peko ka pud tamwa tye ni dul mo nen calo tye dul-le pe. ni ibedo i opposition calo kan mene ni kimako, kineko nyo kitweyo, ni idwogo i gamente ineno ni kineko, iwinyo lok awinya nyo abino neko net ne? An dong amito apenyo wu, lok ma jwi dano loko i kom boss me gutim mene, tek apenyo wu boss me gutim, boss me lok enoni en aye lok mono ma wun individuals egini onongo wukati kwede macalo laro, laro dobo Acholi ki i can ma tye ni?

for Luo people ok agenda wu pe twero bedo ni yenyo lutino pa boss me kineko ero ni ka an acito bot gamente awaco gamente an atye ki dano ma kuman kuman kuman ma giloko lok me neko lutino na ero dok myero wamaki wamaki very fast bene.

Ngat mo myero pe omedde ki gwolo wang ni nen calo del i some group ma ka in dong i daa ki gamente ci group dong obi konyi ki be weko in ipeko keni. Experiences ma an akato ki iye atamo ni myero okony dong dano mukene owek bulu. Ngat mo peke lacungo dwarwa mo peke watiyo ki adam. Otim kome gum peke buc pi tyen lok ma abititti, otim kome gum peke mako pi tyen lok ma abiwacci, otim kome gum peke neko pi tyen lok ma abiwacci, otim kome gum instead of tweyo ne atweya dok kitye ka miyo ite tic amiya because of tyen lok ma abiwacci. Tyen lokke tye ni ngo? Tyen lokke tye mere acel keken ni ka onongo wun lwak Peke. Onongo ngat aweka pe. Ka onongo wun lwak ma supporting an obed peke ma an mere abed ngat mo mere ma peke ki supporters. Onongo ngata, onongo ngata amiya tic peke. Onongo ngata mo ma obijola gang peke, onongo kibineka aneka. So, wun aye pe myero wek ngat mo obwolwu ni, o, ocarowa bot gamente, ocarowa cat mene, kicato kwene bot nga. Catte, in iromo waco wel cel ma kicato ki dano-ni? In iromo waco cawa mene ma discussion ma kicato kicat ki kwene? Mukene waco ni kicwalo nying dano i State House. Kel nying danone ka maleng. In omyero kimaki woko wek ikel nying dano ka maleng. In dano macalo lacung kulu icito ka waco ni gamente aye ocwalo tim ni me cito ka dwaro dano. Eni tye ka waco ni i kare ma dong tim odwogo gang, ma yam otim pud ringo aringa-ni pe iwaco i kuro ma dong otim tye ka dwogo adwoga ka icano wai ni gamente aye ocwalo otim. In omyero otim makiko wek in icit iwac iwac bot wi lobo nino mene ma gamente ocwalo otim. Gamente ocwalo otim awene? En ma otim ringo ma kok eni ma jo ma woko aye dok konyo otim-mi onongo gamente tye kwene. In omyero ki maki wek i explain-ni. An atamo ni wabedo dano maryek Ka wamito kwir, watiyo ki Adam. An adwogo gang, ngat mo ma acato peke, lwak ma atye kwede i ngeya. Kinongo lwak ka dwong dwong mo ma cwalo an i buc pe obikonyo. Twongo kiwek an abed arau wek lwakka-ni gukony gamette i kit me nongo dongo lobo i lwakwa. ki nongo ni cwalo an i buc onyo neko an pe obikonyo pien lwak adit ma pe lare my supporters world wide dit ma pe lare so gamente mito dano ma lwak gi tye man aye lok ma atamone awaci lubanga ominiwu gum apwoyo.